A-viskoazh mestr-mud ebet ne oe servijet mat. Boussoudus o amzer hon dae da goustet ur c'hernev ha teniet abalamour d'ur prosez hir ha alus o klevoas o lâret hon de penaos en aferiañ ouzh-se e oe mat goulenn sikour Jed Sant-Juan. Te, ma oe er sant bras-mañ a vo ket hini vuhez, choñ en doe war goude e varv Ur galloud a lakaat ar wirionez da splennañ. Me, he peus suroc'h da c'hounit, n'en doa nemet ober ur perc'hinded betek ar chapel gleustret er Sant Yoann, e parrez Mabri, er vro Prolet, ha Heli ar vinoted en doa gwraet trec'h arall ar sant-se. En ur gleved em seul, desto ma oa un tammig hir ar valiadenn, Ur c'hernevad a lak en e soñj gober ur perc'henn da se. Disket en doe evit ur voyaj, wir botoù koad, fretennet ha tachenn mat, kemeret wir penn-bac'h en e zorn ha goude en em lakaet en hent da lod-kaer a goñfiañs hag a volontez vat. Me ne gandalc'has ket pell in hent mat. Reizhiez e kave mon-eud èl-se purpet int eander ha dre ur beud a votent da fladenn. N'en doa ket soñj anezhoñ penaos hent ar barr-doueez a zo golleit a-zrein hag a-spern. O bloaz-pro e kave un tamm mat, c'helli an hentañ bras. Te... n'en doa ket kavet en deus an tu dorrañ he zec'hed he fetañs e zañouan e parrezilheg ha m'en doa gwraet holl ar perc'hinderion en e-raok. Diarall a rez ama a oe eweit ivet deur er bloaz-se hag a-c'houde e derc'hejont hag an inour hag an inour gwraet d'o fariz. An dud en doe roet han ar zant d'ar fetañ. Penn-deiz an penn-deiz an deiz-mañ kavet int tu da evit hag an deur benniget-se ma-se e voe bet mouget ur c'hloaz en doa krouget en e ziabarzh tud an evaj milliget. Tse, ma rede lâret e oa penaos ur c'hern e oa-mañ e lod-kaer hag e gannvroiz a oe ur boc'h diaes ar jin ardant. An ugel hag an davarn emptin a gase un deur hiniv-ik. Ha trawalc'h dier Saoz-Su a oa se kavet ar vordenn c'hentañ a-boa en e-zu. Digour e frank he nour. Ha neuze doc'h ur gorto hag ur vestrez ampart enne a vez din digemer. Memes tra jeu da c'hras moned damidiou e oa arruet ur wer bennak o so e Zañuan. Ha mall-bras e oe d'hon arru. Te bec'h a oe bet joutañ moned en iliz. Ha pa gouezhas àr ur plas en ur sac'h-hostal, ur vabellig a oe e chibat ur chapel. Fall gantañ he welet, he welet hon-dain doc'h em lezel en ur stakenn diharak, o lâras drezañ e-unan: ''Te chanti, marc'hader, ma ne ouezfe savet ac'hanez-se, ma ray wir brav adaptoc'h.'' Ha chemanat er-maez ag ur chapel, Yann he dap tok ar mever ha Jadour ur skell, er lagad dolenn Sanyouen. Ur c'helenn avat e Tihun hanter bojarded Barped an Ivash a oa boemet mat d'oc'h em gavout astennet en un iliz. Ma souezhetoc'h a oe war e welet he dog ken uhel pignet ha n'en doa Jelen na klevet den ebet en iliz ken gredas e oe ur zan en doa c'hoariet oc'h en droukam-se, a oe ankouaet oc'h ar paterioù ha prosez. Yoñ a yeas kuit Hemidok, fachet ru da Horazan, en ur gontañ da rac'h an dud a gave àr e hent ar pezh a oa digouezhiek gantañ, distroiñ a ras d'ar gir met teuañ atav e kollas e brosez. Te, evel-just, sant Yoann a c'helle reiñ da-hont ar pezh en en doa chekolennet.